Regional Minister dzi, míaƒe MP bubutɔ Honourable Seƒe, míaƒe DC bubutɔ Honourable Sandra Kpedɔ, míaƒe Presiding Member bubutɔ eh, Honourable Joseph Kpata, eh, srɔ̃gbe dumeviwo yi ke ne le Yevublotsi
Ee, etsia eɖena funa ŋutɔ. Fia katã yɔna kple tsi. Amewo dzina be yewoato nye xɔ ma. tezi drive wo kple ŋuwo wo katã wodzina be ne meɖe wokpɔa wotsɔ kiki nɛ womelɔ̃na be yewoato tsia me o ke wova nɔ fu ɖem na. Eɖewo megblɔna na wo be ke ne wova to fiasea me boŋ ne woava yi. Ame aɖewo nɔ dzi ame aɖewo ne gasɔ tɔ gasɔ kɔ e enɔ kpea dzi tom wo ŋutɔ da ekpea gbãtɔ dzi ekɔ nɛ nɔ evelia tomee vɔ meɖe wokpe ɖe afia gake e woaxe mɔ ne tsia ne tsia na adzudzo fuɖeɖe na. Eh, nyateƒe eh, afi ya enye srɔ̃gbe eh, srɔ̃gbea afi yi ke nekpɔna la enye dua ƒe dzi ni ya problem edze gɔme eƒe gbogbo ya eyi me ke ne mo ke ve aŋlɔga jesus assembly tso ketaŋuɔ engineer west department ɔ wova take ino measurement ne dua kpɔ aka womete wɔna ɖeke tso nu o alebe afi yi ke ne ekpɔm nele le megbe nye afiafia, yi koe ne dziɖuɖumegãwo va, megãwo tso gbeta kple gbedziwo va be yewoado go doa, míefia wo ɔ, fia ko wodoa wo go na mí le ne ya. Fia ne tsie dze akɔ ye ko dua katã ezua tsi, eɖɔ ba, wòzu be dumeviwo, mía viwo, dumegãwo anɔ etɔ tsom ɣeshiaɣi. Ŋdi akpɔ be. Mía via ɖewo megatso eƒuta va fia, gagba bubu galé ɖe ta, edua katã ko wova zu etɔ du, nenemae wòle ema, enye míaƒe vevesese ale gbegbe be ale yi ke ne srɔ̃gbedua eva nye etɔ etɔ dome alo etɔ dua, ao, menye nu yi ke ne dzidzɔ dom na míefiawo, dumegãwo kple dumeviwo katã o.

Eh, le nyo nyateƒe ma, míwo abe du, edu, dumefiawo ne, edu, edutɔwo kple eh, edua katã na, ye dzagba eh, nyitsɔla Lasia ye edzagba be works department wo no va take remeasurement wo wɔe abe mía viwo míedɔ wo wotsɔ ke ewɔ wɔna aɖewo kple susu be míate ŋu asɔlve problema. Gake problema edzia yim wole, edzi ko yim wole. Kɔ míwo míewɔ míaƒe ŋutete ɖe sia ɖe ƒe du ene be eh, mía sustain problema aɖewo, mía eh, alé problema ɖe akpa aɖe. Gake míaƒe asi me ete sum ɖe problema ŋuti o. Ta metso mɔkpɔkpɔ ya ele efiawo katã ƒe ŋkɔ me, dutɔwo katã ƒe ŋkɔ me, dumeviwo katã ƒe ŋkɔ me, dumegãwo ƒe ŋkɔ me, Ekoko ƒom na eer dziɖuɖuɔ tso dukplɔla dzi, Regional Minista dzi, míaƒe MP bubutɔ, Honourable Seƒe, míaƒe DC bubutɔ, Honourable Sandra Kpedɔ, míaƒe Presiding Member bubutɔ, eer Honourable Joseph Kpata, eer srɔ̃gbe dumeviwo yi ke ne le Yevublotsi, srɔ̃gbe dumeviwo yi ke ne le Gɛ, aƒe kple gbea katã yi ke ne Taflatse alɔmevi aɖe le wo si ɖe. woakpe ɖe dua ŋuti. Edua ye ko nye míaƒe du. Fia ko le mía si ya. Fia ko míetsoe ya. Teƒe aɖeke megali na mí o. Ne mía ŋutɔwo míedzi ɖe míaƒe aƒeme ɖe oa, ao. Ke ne míegbɔ ɖe, fi ke míedro ge ɖo o, edua katã, srɔ̃gbedua katã va zu tsi. Srɔ̃gbedua katã va zu tɔ. Srɔ̃gbedua katã va zu ba. Ne tsia dza fia gbeɖegbeɖea koe. Nu kpe ɖe mía ŋu ne míasɔ vɔ problem. Ne menye o, ne amedzro aɖewo ge ɖe mía dzia, nu kpe eko ɖoge mía la, abe ale gbea míegaɖu ŋukpe ene. Egbea dumegãwo wogatso ge ge ɖe mía dzi, etɔ me alo tsi ba ma wozɔ hafi va mía gbɔ wole fiasã me. Ta ɖe mekuku ɖem to nɔvinye fiawo dzi, dumegãwo dzi be ɖe no kpe ɖe mía ŋu ne míasɔ vɔ srɔ̃gbe ƒe edu ƒe problem yake nenye etsi ɖɔɖɔ ne dua katã me ɖe, ya sɔ vɛ.